פרעזידענט אין איראן איז געשטארבן אין א העליקאפטער קרעש, צוויי וואכן שפעטער האט מען געטראפן טראמפ שולדיג אויף פארברעכעריי וואס ער האט קיינמאל נישט געטון, וועגן פארברעכעריי איז ער לויף פאר פרעזידענט, און נאכדעם גייט דא פאר פראטעסט אין אמעריקע זייט שמחת תורה זייט אקטאבער סעווען, און אין יוראפ גייט פאר אסאך פראטעסט פון געוויסע אנדערע זאכן, און אין טשיינע גייט פאר פראטעסט, סאו ס'געשעט אסאך מאדנע זאכן אויף איין מאל אין די וועלט, יעצט אין איראן נאך די פרעזידענט איז געשטארבן איז אסאך אראענישע בירגערס. סיטיזענס דארט האבן זיך איינגערעדט אז די גאווערמענט איז זייער שוואך ווייל אפאר וואכן פארדעם האט ארץ ישראל געמאכט א עיר סטרייק אין סיריע און זיי האבן געהארגעט אסאך איראניען אפישעלס און נאכדעם די פרעזידענט איז געשטארבן מיט די פארען מיניסטער סאו דאס טייטש אז די גאנצע קעבינעט איז בעיסיקלי דארפן אנהויבן פון פריש איז עס שוואך. צו זיי זענען שוואך אדער נישט דאס איז נישט קיין נפקא מינה, די עיקר איז אז מען דארף די אייראניען גוים זאלן זיך ערהערן זיי זענען שוואך ווייל די אייראניען גוים האבן פיינט די גאווערמענט אבער זיי האבן אלע מורא צו גיין אקעגן די גאווערמענט ווייל זיי זענען זייער שטארק איז דא קען זיין אז זיי גייען יעצט גיין אקעגן די גאווערמענט ווייל זיי האלטן אז אייראניען גאווערמענט איז שוואך. איז אן אמעריקע נאכאמאל געטראפן טראמפ שולדיג טייטש אז אמעריקע איז שוין נישט אמעריקע איז אמעריקע איז אמאל געווען אז זאכן קענען גיין אויף איין וועג און יעדער איינער קען לויפן. און מען קען עס טוישן, אבער טאמער מען ארעסטירט איינער וואס גייט אקעגן די דעמאקרעטס, טייטש אז קיינער גייט שוין נישט לויפן, און זיי בלייבן אין פאוער, און דאס איז געווארן א באנענע רעפובליק. דאס טייטש אמעריקע האט יעצט אנגעהויבן פארן אויף רעדער, ווייל אדער גייט עס ווערן א באנענע רעפובליק, אדער גייט עס אינגאנצן צופארן. איינע פון די צוויי גייען געשען יעצט, אבער ס'בלייבט נישט די זעלבע. און אין די זעלבע צייט. זייט שמחת תורה טוט זיך פראטעסט דא אין אמעריקע, און די אלע פרא פאלעסטיין, וואס פרא פאלעסטיין מיינט אנטיסעמיט, דאס טייטש א ניי, די נייע וועג וויאזוי צו זאגן אז א מענטש האט פיינט אידן זאגט ער פרא פאלעסטיין, און דאס טייטש אמעריקע איז גייט אויף זייער נישט קיין גוטע מהלך, און יעדער ווייסט עס, אסאך מענטשן ווילן עס נישט וויסן אבער יעדער ווייסט עס, און די מצב קוקט נישט אויס גוט יעצט אין יוראפ. שוין א לאנגע צייט ווי חברה גייען זיך בלאקן אפ די ראוד און זיי לאזן אונז בלאקן טרעפיק וועגן זיי ווילן סטאפן גלאובעל ווארמינג. און נאכדעם זייט שמחת תורה האבן זיך אויך אנגעהויבן די אלע אנטיסעמיטן ארויסקומען און שרייען פרא פאלעסטיין און זיי דרייען איבער יוראפ. און נאכדעם איז דא עפעס א גאנצע זאך וואס זיי ווילן דארט מאכן טעקסעס וועגן די פארמערס וועלן די פארמערס ארויסקומען. פראטעסטן. יעצט, יעדער איינער האט געהערט, דאכצער מיר יעדער געהערט פון די ווארט, ס'וואס שטייט כסא אחד בין שבעים זאבים, און ס'איז דא א מדרש וואס שטייט אז די אידן גייען אויסקוקן ווי א לעמעלע, זייער שוואך, א לעמעלע איז א שוואכע בהמה, און סתם אזוי אליין ווייל ער קען זיך נישט גיין אקעגן א וואלף און אפשר קען אים געלונגען צו אנטלויפן פון די וואלף. יעצט שטייט דארט אידן און לאז קוקן ווי א לעמעלע בין שבעים זאבים צווישן זיבעציג וועלף און פאר די וועלף גייען וועלן פארציקן די לעמעלע וועלן די וועלף בחנם הרג'ען איינער מיטן צווייטן. ס'שטייט אזוי זענען די אידן, די אידן און לאז קוקן ווי א לעמעלע. שוואך, קליין, מען איז דיפענסלעס, מען נישט פיל מען קען עפעס טון, און מען וועט זען ווי די גוים ווילן אונז קומען אלע און אויפעסן לעבעדיגעהייט, און פאר זיי זאלן קענען אונז אלע קומען טון עפעס וועט מען שוין פארמאכן און איינס זאלן גיין אקעגן צווייטן. סאו וואס איך זעה דא. וויאזוי די וועלט וואס גייט פאר אין די וועלט מיך קוקט עס אויס ווי ממש דאס קען זיין דאס גייט געשען יעצט יעצט ווען די וועלט גייען גיין אקעגן צווייטן קען זיין צו ס'מיינט רעוואלושען ווארס ווען ס'איז אין די לאנד אליין אדער איין לאנד אקעגן צווייטן איז זייער מעגליך אז ס'גייט זיין רעוואלושען ווארס אין די גאנצע וועלט אז בעסיקלי די גאנצע וועלט האט זיך אנגעשלאגן יעצט ס'מוז נישט זיין דווקא איבעראל זיין מלחמה מלחמה ס'קען ענדערש זיין פאליטיקל אנרעסט. ס'טייטש דא אין אמעריקע ווייסט מען ס'איז דעמעקרעטס אקעגן די ריפאבליקענס. יעצט וואס עס קוקט אויס ווי געשעהט יעצט אז ס'גייט ווערן א נייע זאך. די דעמעקרעטס גייען גיין אקעגן די דעמעקרעטס און אקעגן די ריפאבליקענס, און די ריפאבליקענס זאלן גיין אקעגן די ריפאבליקענס און די דעמעקרעטס, און נאך וועט זיין נאך דא אינדעפענדענטס אויכעט, און אזוי וועט ווערן איין שטיק צומישעניש און מ'וועט זיך הרג'ענען ביי די קעפ, און מ'וועט נישט קענען דורכפירן קיין איין געזעץ, נישט קיין איין ביל, און גאנץ אמעריקע וועט פארן אויף רעדער, אבער נישט סתם רעדער, אויף באסטער טייערס. און אין יוראפ איז אויך געווען אזוי, דער וועט גיין, די עווייערמענטעליסט זאלן גיין אקעגן די אנטיסעמיטן, די אנטיסעמיטן וועלן קיינער גיין אקעגן די אראבערס, די אראבערס וועלן גיין אקעגן די פארמערס, יעדער איינער וועט גיין אקעגן איינעם און צווייטן, ס'וועט ווערן איין גרויסע טשולענט, אויב זאל זיך הרג'נען ביי די קעפ. און אזוי וועט זיך עס זיין אין טשיינע און רוסלאנד און די גאנצע וועלט גייט מען זיך הרג'נען די קעפ, צו ס'וועט זיין ממש מלחמות, צו פאליטיקעל אנרעסט, און יעדער איינער גייט פארגעסן אז ס'איז בכלל דא אידן. און די אידן וועלן לעבן בשלום, ס'זאל זיין איין פלאץ אויפן וועלט ס'זאל זיין בשלום מיט ישראל, און ווען גייט דאס געשען? ווען די אידן גייען פילן ממש טרעפט, און אונז לעבן היינט אין אזא צייט, ממש מען פילט טרעפט, קודם מען ווייסט נישט דא ווי צו לויפן, און אסאך מאל מען זעט, קוק אמעריקע פארט אויף רעדער, יוראפ פארט אויף רעדער, אפשר גיין קיין ישראל, אבער פון ישראל פארט זיך אויך אויף רעדער, און מען זעט אליין ווי אנטיסעמיטישקייט ווערט שטערקער, מען זעט אליין ווי די וועלט איז היינט, ווער ס'קען היסטערי, מען ווייסט נישט פון א צייט די גאנצע וועלט זאל זיין אזוי משוגע ווי ס'איז יעצט. איז מילא זאכן קוקן אויס זייער שלעכט, און דאס שטייט טאקע דאס גייט זיין, ווען די אידן גייען פילן אזוי אזוי שלעכט, דעמאלטס גייט דער באשעפער מאכן אז זיי זאלן גיין איינס אקעגן צווייטן, איז איך בין נישט פון די בלדשנים וואס גייען און אים זאגן, זעסט איך ווייס ס'שטייט אהער ס'שטייט אהין און ס'גייט געשען מארגן נוקלער, עה איך ווייס נישט גארנישט, איך ווייס אזויפיל דאס שטייט, אסאך ספרים רעדן דערפון.